روزی روٹی کرے نے تانوں بلاگ بھی دکھے سو پورے پورے پیارے پیارے اور ویڈیو سکپ کیا نہ کرے سو ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ آج اس خوبصورت جی بائک دو تڑے بیران بھی لاؤ کر گی دے شروع اور خوبصورت جیاں اور پیارا جیاں کلچر اور خوبصورتی دے نال نال تلے ذرا بیک بائک دے نظارہ دکھاؤں تے باقی سنگت ماشاءاللہ او سائیڈ تو نا چہرہ کلیئر نہیں آندا پیا تہاڈے بھرا دا بھرا تہاڈے نے رخ چینج کر لیے رخ چینج کرن دے باوجود ولبا بھی نہیں آیا امید ہے کہ ہن تہاڈا چہرہ اسی کلیئر جمبو اوکے تے باقی ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ دی طرف آ گئے سے کافی ٹائم تو بعد تہاڈا بھرا ماشاءاللہ خوبصورت جی بائک ہائے ہائے ہائے اے عشش کا سندوقی دا سنزوقی دھماکے دار میرے دوست کی سنزوقی ہے تے باقی ماشاءاللہ اپاں وی لاؤ گے جی میں کہ اپنا بھائی شہزاد ہے نال آصف بھائی ہے استاد آصف سلون کرن کھلیں دے پے وے آ خیر ہوے اے استاد آصف دا سپیشل سلون ہے وان دے تلے کیونکہ وان سارا بڑا پرانا درخت ہے ماشاءاللہ کافی جتنا بھی پرانا کر سکتے وے کر لاؤ اساں بھی کہنا جمعہ سے دے اس ٹائم دا پرانا درخت ہے تے باقی ماشاءاللہ تے باقی سنگت جی میں کہ تانوں پتہ کہ چائے ہائے ہائے ہائے اساڈے تڑے سلیم بھرا دی فیوریٹ دھاں کو ساڑا نالی چا چا پیندے تاو ساتھ بسم اللہ نہ تا بیسو سا کلے کلے تے باقی اپ ویسے تانوں پتہ کہ جلو چا کے رکھو تھے جلو رکھو میں آیا اسے پیندے دس پی چا کوٹیاں چا دیاں تے باقی بیور ماشاءاللہ ویلاگ دی طرف آ گئے تھوں ویلاگ کرے سو سٹارٹ اپ خوبصورت جے وان دے تلوار خوبصورت جے جگہ دے تو السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تساں سارے دوست احباب صاحب تندرست ہو سو فٹ فاٹ ہو سو تساں دے دے پیو سڑا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا اور فیس بک پیج سلیم کھوکھے والا مابتا منڈے سو ایک لائک سبسکرائب فالو شیئر کرے سو ہر آن والی ویڈیو تانوں خوبصورت جے مل سی رہن دی آج دا مزیدار ویلاگ ہوسی ویڈیو سکپ نہیں کرنی تے نال جڑے رہنے اپنا پیار دکھے سو رہن دے جویں گھروں باہر نکلے سے کھوکھے تے آپ پہنچے سے تے ماشاءاللہ فل رونقیں گرمی دی شدت تاں ویسے تہاݙوں پتہ ہے کہ گاؤں وچ جیویں ہوندی ہے پئی ہوندی ہے پئی ہر منٹ بعد تہاݙے بھرا نوں پسینہ آ ویندے ہر منٹ بعد پسینہ آ ویندے لیکن چلو کوئی گالھ نہیں ہر خوبصورتیاں پیاریاں پیاریاں ساݙے گاؤں دیاں رونقاں بھرحال ہن ماشاء اللہ ہر سائیڈ دے پراݨا کلچر تے پراݨیاں ریتی رواج اڄ تاں اڄ وی ساݙی سائیکل ہے سواری ماہیا بھاویں پٹرول دا کیا ریٹ ہو گے رتوکا۔

ساڈے گاؤں دیاں آبادیاں تے ساڈے گاؤں دے خوبصورت جے کلچر پسینہ سانوں ایویں آیا ہوئے کہ جیویں آپنڑی ملکیت ہوئے ملکیت دا آپنڑی ہے ساری پسینے نے تاں آونڑاں ہی ہے تے باقی رکشے جیویں کہ تہانوں پتہ ہے کہ او آئے ہوئن سکول ٹائم دے بال لے کے ایس سائیڈ دے وی رونق کیا بات ہے کمال دی رونق ہے ہر سائیڈ تے جیڑھی سائیڈ تے دھیان مریسو رونق کمال دی ہے اے چیک کرو۔

ویلکم سائیں ایویں بیٹھیا سے تھے گرم ویلا ہے بہت زیادہ گرمی تھے کھڑی ہے تے اساں تو ڈٹھی ہے تے ٹرین گاڑی آندی پئی میں کہ چلو تو کو بھی ٹرین گاڑی دا ویو دکھا چھوڑا ٹرین گاڑی دا ویو بڑا پیارا اور خوبصورت جاندا پیا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور شدید گرمی جے کو آکی پیندی ہے تے ولی ایویں ہی نال خوشی تے ٹرین گاڑی گزر پئی ہے تے میں کہ تھوڑا جے تانوں اے والا ویوز بھی

این سائیڈ تو تہاڈا بھرا کھوکھیال ہا سلیم کھوکھیال ہیں باقی امید کرے سو تو ساڈا ولاگ اج دا چس چویندا پیا ہوسی مزہ آندا پیا ہوسی تے ایویں اپنا پیار ویڈیو دے نال ڈکھیسو آندے ویڈیو دے نال کم چھکی آسو تے دھوڑاں کروا دیسو ٹرین گاڑی تے گئی ہے موک تے ایڈو میرا یار بلالا ویندا پیا الا آ بلالیو اے وی تھیں بلال اے میرا ہمسایہ وی ہے تے کو میں پتہ نہیں کیا میں او دیکھو پھین چو اے کیا ہے یہ تو کوئی نواں چان چاڑی ودے آج تا سنگت چلو ماشاءاللہ خیر ہوے تے راسو محبتاں کریں دے جیویں کہ تا کوئی علم ہے اوہ ہی تا کوئی علم ہے ٹھیک ہے سنگت سمجھدار ہی وے اچھا ویور ماشاء اللہ اگاں چل پیا سے اگاں سامنے سارے بابا آج سب کھڑے ہیں کھتیاں گڈیں دے دیسا آگے ماشاء اللہ تنہوں تھوڑا جا اپنے سریکی وسیب دا سریکی فن بھی دکھاؤں

پودینہ وی نال بیجا ہوئے سارا وی آئی پی کر کے اور نال مکئی وی بیجی گئی اور وی آئی پی کر کے کیونکہ جیویں جیویں سیزن جیڑی جیڑی چیز دا اپ تھیندا ویندے او چیزاں ختم تھینیاں ویندین بئیاں بئیاں سیزن دے نال نال ہی آنیاں ویندین ہی خوشی دے نال نال تساں اپنا ویڈیو دے نال پیار دے گیسو ویڈیو دے نال جڑے رہسو تانوں پیارے پیارے انجوائمنٹ دیکھن کیتے ساڈا ولاگ خوبصورت جے دے نال راونا پوسی سارے گچھے جتنے جتنے درتے پہنا تانوں اے ہے پودینہ خوبصورت جے پودینہ ویسے ہی گرمیاں دا سیزن سٹارٹ ہے پودینے دا وی آئی پی وی آئی پی سوڈا واٹر بنا کے پیو